Үтүө күнүнэн убастыбыллаах нэһилиэк олохтоохторо! Бу күннэргэ бары билэрбит курдук ППМИИ диэн, ол аата программа поддержки местных инициатив диэн Саха Республикатын Үбүн министерствотын иһинэн ыытыллар олохтоох дьаһалталарга уонна нэһилиэнньэлэргэ бэйэ тугу эрэ оҥоруутугар проект талыытыгар опрос ыыттыбыт. Онно биһиэхэ барыта түөрт боппуруос турбута. Ол курдук водопроводы өрөмүөннээһин, Чычымах күөлүн тупсаран биэрии, сайыҥҥы ыһыахтыыр пааркабытын өрөмүөннээһин, ону кулууп өрөмүөнэ диэн. Ону опрос көрдөрбүтүнэн бары бу водопровокпут өрөмүөнүн таллыгыт. Онон икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха биһи бу программаҕа киллэрэр проекпыт «Локальный водопроводпыт өрөмүөнэ» диэн буолуоҕа. Бу проекка хайаан даҕаны хас биирдии нэһилиэк киһитэ кыттыахтаах уонна тус үбүн угуохтаах. Үппүтүн быһаара сылдьабыт, бары араас суумманы эппиккит, ону биһи ортотун ыламмыт. Проекпытын Хаҥа дьыл кэнниттэн сүлбэ биир сыллаахха ыллахпытына, ол харчы хомуура аҕаланыаҕа. Бу ааспыт ыйга икки нэдиэлэ курдук биһиэхэ ГУП ЖКХ АО «Вариант Плюс» диэн тэрилтэ үлэһиттэрэ кэлэннэр, саҥа тутуллуохтаах квартальнай котельнайбыт фундаменын уонна вертикальнай планировкатын оҥорон бардылар. Дьэ бу быйыл

каркааһын куораттарга аны оргордулар. Чочуапчылар эҥэнчэ буккаас. Тиэндэгэ биригаде туһунан ийгүтүк уһуруулээтилэр. Үрдэ түгэнде оҥордулар хаачыстыбалаахтык. Оттон аны билин карказнай буолар эбит. Дьэ үрдэ түгэн оҥоруохтара. Хаама үлэте трассата хаалара буолута, трассата дыыта. Хаста түбэһэн хоболор, баста түбэһэн быгар хоболор була, социальный объектар кытта быгар иккис сылыгар дьэ олегар барара ук үчүгэй буллаҕына. Сиргэл ыччат түмсүүтэ Байанай ыйынан сэтинньи ый тоҕус күнүттэн аҕалаан «Булт обулаҥа» диэн онлайн фотоконкурс ыытарын биллэрэбит. Манна ким баҕалаах кыт сааһыттан тутууга суох кыттыан сөп. Үс хайысхаҕа араардыбыт маҥнайгы бултуйуу, булт, дэдэр булчуттар бастакы бултуйууларын, байанай бэлэҕин үөрэн-көтөн түспүт хаартыскаларын ыыталлар. иккис көрүҥмүт ыт булчут эрэллээх доҕоро ыттар бултуу сылдьар хаартыскалара киирэр. Булчут албаһа маскировка диэн любой маскировкалаах түспүт хаартыскаҕыт буолар. Ыппыт үлэлэргит барыта чэргэл Ыччат түмсүүтүн инстаграм страницатыгар тахсар. Кыайыылаахтары этинни иһирбэкки күнүгэр жюри быһаарытынан талыахпыт уонна электроннай дипломунан харчынан наҕараадалыахпыт. Барыытын ыччаттар бытын өйүөххут диэн эрэнэбит уонна көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт.

лучшие тикток тренды челлендж народного единства и также наши активисты подготовили интересные посты для школьников лайфхаки в школу рецепты и какие фильмы можно посмотреть на каникулах Кэлэр нэдиэлэттэн түөлбэлэринэн хаһаайыстыбаннай кинигэ туолуута хаҕаланыаҕа. Ону биһиги барыгытын ыҥырбаппыт, түөлбэнэн ыҥырыахпыт. ыыппыт. Манна кэлэргитигэр хаһаайыстыба хаһаайына пааспарын, ИНН-ын уонна сирин, дьиэтин докумуонун илдьэ кэлэрэ ирдэнэр. Бары бииргэ кэлбэккит, өссө эһэрэтэбит уонна олохтоох дьаһалта специалиһа Лена Егоровна ыҥырдаҕына иирдэ кэлэҕин. Ол кэллэххитинэ билигин үүппүт туттарар хайысхабыт уларыйаары турарынан, ол туһунан эмиэ информацияны тыа хаһайыстыбатын специалиһа Клара Михайловна уонна бары онно сүбэ биэриэхпит. Таатта улууһа муниципальнай оройуон тыһыынча алтыһыыс сэттэ уонча нүмердээх суругар олоҕуран, нэһилиэктэн Дослон добровольнай народнай дружинаҕа киириэн баҕалаах эдэр ыччаттары көрдүүбүт. Эһигиттэн ирдэнэр паспорт Illinois Snills реквизит, биир каарта киэнэ. Бу дружина тугу гына рейдик буолахатына патрулированиеҕа кыттар рейдаларга сылдьар. Хамнаһа биир чаас биир мөһө. Форма удостоверения бэриллэр. Киирин баҕалаах ыччаттар администрацияҕа кэлэн заявление суруйаргытыгар ыҥырабыт Бу бүрүкээбит хамсык эпидемиятыгар бары бэйэ-бэйэни харыстаһан, үөрэ-көтө, салгыҥҥа наһаа уһуннук буолбакка сөпкө сылдьан, сөпкө хамсанан, Үчүгэйдик аһаан ичигэстик таҥнан харыстаннахпытына эрэ, бу кэлбит ыарыыга ылларбакка, улаханнык оҕустарбакка туоруохтаахпыт. Маҕаһыыҥҥа уонна общественнай миэстэҕэ сылдьарбытыгар мааска кэтэрбитин умнубаппыт. Ол гынан баран мааскабыт күн аайы хаҥа, ыраас эбэтэр саҥаттан саҥа стерильнай маасканы кэтиэхтээхпит. Ыйы быһа кэппэппит, Сиэппитигэр укта сылдьан эмиэ нэдиэлэни быһа бу маасканы кэппэппитин сэрэтэбит. Хас биирдии киһи бу кэмҥэ бэйэтэ тус эппиэтинэстээхтик ылынан, бэйэтин тулалыыр дьонун дьиэ кэргэнин харыстаатаҕына эрэ, биһиги арыый да чэпчэкитик аһарыныахтаахпыт. Аҕыйах хонугунан школьнай уулуссаҕа өссө биир уопсай дьиэ эбиллиэҕэ. Онно общественнай комиссия быһаарбытынан сэттэ ыалы ол уопсайга олохтоотулар. Кимнээх эбит диит буоллахха, ол Иванов Гаврил Гаврильевич, кулачикова августина петровна канаев афанасий афанасьевич миронов андрей александрович миронов петр петрович никифорова анна николаевна малышева татьяна андриановна ити уопсайга быйыл кыстыахтара болҕомтоҕут иһин баһыыбаларын